Iwinjo ni nyathi orodhi orodh nyathi ma nyathi kiduogo ing'eyo bwana ma janyuol ka duogo ng'eyo nyathi to penjore ni yawa ma asara madhi maluong. An ng'e ni mamwa ne rodha kosetieko rodha ni tiwinjo kendo go mbaka hmm?
achwadi moduogo bedo malit na aduoga rodha moduogo bedo ya mene ah, to jonyuol bat nyithindo bwana ni design moro mogore nago piny mawinjo ka remo kaya eh ni mano koro go mbaka ne dhako wadi Ah, hata mama wenyewe tabia ni. Mama mtu mmoja mane kayo. Ah, ento mmoja tabia na kaya. Eno mmoja ne kaya nyase mama mama mmoja ne kaya. Tono ze nyoli.
En ye gima kore eto no raje, eno ngisi live live. En kapo kodhi wuoth to kongo rodo wa. Mm. Singoro siep ne moro pene ya nyase ne nyithindi gi romo ga gi gochi. Tango mi rodo gi kelki. Otiga tika lemo ni e. Pielo apinyi rodo. Mani timo ang'o? To Oromo wacho ni magi na magi ang'eyo. Nyaka Nyaka ni jo, nikose. jo makosa biro timo makosa bang'a koro ago gi chuth. Ogowa in advance. Akia ng'ama nopuonji wach mar advance. ni. To noramo ni chieng' moro nyaka yembo tiye gi advance. Apenji, sama osegoyi dong' koro nyaka ang' itim makosa. Mano otho.
E to kama wabe ni watemo matek mondo wang'a dhi abaya e matin aninde e chilo ndalo moko ariyo. Chendo. Oh. Bwana eh, nyithindo but nitie makosa moko ing'e ni kurutu bwana nigo wago kopod watindo. Mm. Bwana makata kaka mila. Bwana nitie nitie makosa manene ma, ma correct ndio. Mm. To nitie makosa moko ma imbe koro ni ikia. Mm. Kaka ma.
Koro ni kaka kaka gine ne wawach ni ma ng'isi ni story mana pimo ni natimre ne. Oh. Nyathine. Ing'e ni pod nyathine odhi okwa nyathine, nyathi odhi nyathi to pod tin. Gini kia pogo.
Mano giwinjo ni nyathine odhi oseto fuku, nyathi ofut ko baba nyaka iset. Nyathi kara keni ka pod ne baba nindo to odhi oseto fuku nade modhi ogolo balun e wallet ba. Balun ko ing'e ni jogi realize ni balun. Opoko balun. Eh. Nyathi opoko balun. Opoko dongo dwa kudho. Koro ing'e ni jogi realize gidhoge. Nyathi ni jaod balun ni gi realize ni balun ni e lwedo marach ka koro balun oselwar e lwet wife ne. Otero nyaka ir min gi. Kata chiege wife ne. Be tiyud ka min gi ne ni kata gi joleme e ot. Jo. Konyo balun. Be samoro yudo ka nyithindo ne ka gin nyithindo matindo tindo matiende nyalo donjo e balun maber. Ah, girwake tiendgi gibiro, tiendgi ne, ne, ne tienda. Giso nyaka e tiendgi. Joma nyisi ni chieng' moro sitori moro mana nyisi ni nyathi waya moro. Mm. But sitori kata mamit na monego awach ga mana gi Kiswahili at least at least obi obed obed e Kiswahili moko e iye. Mm. Omera bwana gicha ne miya nyiero bwana ni ande. To nobwogo ji, hata nyina nyaka dwa to chogo. Imna.
Mana nyathi waya to kicho miye nyathi jolemo. Nobiro kod ng'eyo jolemo nindo kiny piny oru. Jine ni e kesha.
Jine ni e kesha. Bwana ji bende olemo mol jothurwa. Acha, koro wach ni babu kata mise magi nyithindo mane inyalo ga ul.
odhiboko dhi moko onge ndiga nyange ndikeno be oting'e kupe moro 5 liters eh, oting'e 5 liters koro kodhi to mera to kosiemo ne wendo to be ok gibudho mm. eh, misi oduogo dala gi ng'wech koywak wuoko wuoko wuwi wuwi mogo nduru mana par gochiko ni tochiwo koro ing'e ni jomoko nyithindo moko bende okowe olokore mm. tang'o nithuoyi kayo wendo nithuoyi kayo yaora thuoyi kayo wende yaoya thuoyi kayo wende tang'o ma to titemo dadhoga to mano wendo noselonyo ni to wendo ne pok ochako lok wendo be ne rach
nyathi nyaka iriemb nyathi kapok iwuok oriyo
to dwoko nyathi be kendo penjore ni ata ang'o momiyo joga pimo ne gin thuol nego welo to ipanda apanda
to maber bere mani iweye kata moro mani wuondi ne gidhi neno ka thuol ne ka wende tie to thuol to oseketh nyinge ka wathindo ni weluongo thuol winjna Maritanga maluongo. Mane gino to nogoyo. Nogoyo ane monego bed ni tinde dhano matima. Mane gima onego bed ni atimo kan. But kama ajalas thuolo wuon but thuol. Eh. Anyway, sawa. Tapenji. Iwinjo? Eh? Joma chon to ne wakoche bwana. Koro maje mane en ga thuol.

Igoyo go, igoyo ka luso giri. Bana no ne wa wawuoyo ka joma wigi oleng'ore to an to wiya nya kamae. To sim nya mabedo marach. Ilemo giri kamano. Kilokore gi mo.
Be sani be mm, pok iwinjo gima dhi timo? An sani nadhi Ing'eni sani loko. chalo Chris Brown.